Selâm aleyküm, aziz dostlar! Bugünki qaramanımız, ömürini tasilge bağışlağan ocalarnıñ ocası Safuriye Kajjamiyetova. Otuz yıl evel Safuriye hanım sürgünlikten qaytıp, ocalıq işini Vatanımızda devam etti.

Zera, men balalıqta sen dayıñ lafçı bir qız edim. Qartanam bizni baqaydı, anamız, babamız çalışaydı. Men istey edim ekim olmağa. Ekim ne o? Kim? Ekim o,
hastalıqtan yerdemlenici. Doğru, tedaviylene, doktor, ya? Em oca olmağa istey edim. Amma oca oldım, demek arzuma yetiştim. Ve bütün ömür ocalıq ettim. Soñ ise biz ocalarnıñ teşkilâtını qurdıq. Qırımtatar mekteplerini açmağa halqımızğa yardım ettik. Onıñ adı Marifçi edi. Onıñ içün men arzuma yetiştim, pek bahtlıyım.
Balalıqta nasıl bala ediñiz? Ana-babañız siznen ğururlana edimi?
Zera, men sen dayın qızı ekenimde, aslı rusça añlamay edim. Biz evde tek öz tilimizde laf ete edik. Amma men pek oqumağa istey edim ve mektepke altı yaşımda özüm qaçıp bardım. Qartanam sığır sağaydı. Men oña bildirmey kettim mektepke. E, özüm yazıldım. Adıñ ne? dediler. Men bir şey añlamayım. Birinci sınıfnı men bitirdim ekige, birinci çerekni. Amma dörtünci çerekni men alâca olıp bitirdim, rusçanı da pek yahşı soñ bildim. Men lavçan edim. Ana şu lavçan olğanım içün men barıp mektepke altı yaşımdan özüm yazıldım ve oqup başladım. Bilmeyim, anam-babam ğururlana edim, amma olar meni pek sevediler. Amma pek de bizge olar terbiye berediler, terbiyeli oluñız, öz tilimizde laf etiñiz, büyüklerni ürmet etiñiz, ve Qırım aqqında çoq şeyler ayta ediler. Onıñ içün biz epimiz vatanperver olaraq Qırımğa qaytıp keldik. Sen sevesiñmi Qırımnı? Men de sevem.

Qırım sizlerge qalsın, nesilimizge. Qırımnıñ saibi siz oluñız. Ekinci tilegim, bütün qırımtatar balaları ana tilini pek yahşı bilsinler, Vatanını sevsinler, ana-babalarını ürmet etsinler. Üçünci tilegim, Qırımğa er kes qaytıp kelsin. Kim şimdi Amerikağa ketti, Türkiye ketti, er kes balalarını qolundan tutıp Qırımğa qaytıp kelsinler ve biz bu yerde çoqluqnı teşkil eteyik. Mına men böyle üç öz niyetimi. aytar edim.
A, bala, öz ailesinden eñ nasıl eñ müim şeyler bilmek kerek?
Bala öz ailesinde eñ evelâ özüñ tilini bilmek kerek, ana, babasını, qorantasını ve vatanını sevmek kerek, urf-adetlerini bilmek kerek ve bu Qırımda

Pek yahşı sual berdiñ, Zera. Amerikada yaşağan qırımtatarlarnıñ balaları çoqça inglizce laf eteler, Türkiyede çoqça türkçe laf eteler. Özbekistanda qalğan qırımtatarlarnıñ balaları tilleri endi özbekçege qaçtı. Qırımda ise çoq qırımtatar balaları ziyadesinen rusça laf eteler ve men ister edim, olar episi. Özümizniñ Türkler ana tilimizde laf etsinler. Böyle tilegim bar. Böyle muracaat eter edim. Sen razısıñmı? Razım.
Sağ ol. Endi seyircilerge musavırımızden sual.
Beş sual programmasını er kes diqqatnen baqar, diñler ve menim böyle sualim olacaq seyircilerge. Belli oca, marifçi Seyran oca Üseinovnıñ Qırım Juniorda nasıl balalar içün yazğan şiirleri seslendirildi? Men cevapnı bekleyim ve Seyran ocanıñ Men anamnen laf etem degen bu kitabını Ğalipke bağışlayım.
Safurel ocanıñ sualine doğru cevap bergen insannı Monopolin bahşış bekley. Öz cevaplarıñıznı bizim poçtağa yollay bilesiz. Keçken programmamıznıñ ğalibi, Sudaqta yaşağan Hatice Kadırova. O, altı yaşında. Biz onı hayırlaymız ve bahşışnı yollaymız. Eger de leyhamıznı begengen olsañız, video tübünde layk qoyuñız ve bizim YouTube kanalımızğa abune olmağa unutmañız.